Wogyina hɔ di dwuma so te saa no, wɔka ne pain, ka ne ta sɛ. Wayɔ. Wayɔ agu no.
Sɛ adeɛ na nana ayɔ.
Ne kɛ sɛ nana ayɛ dɛ. Wayɔ.
Anasɛ tutu no na wɔdi ako wɔ saa rekɔ na yɛ. Wɔdi ako wɔ rekɔ na yɛ kɛsɛ. Wɔdi ako wɔ saa.

nsɛnsɛm yi akyɛ yie tano so ahensɛm ɛɛ firi ɛɛ almost bɛyɛ thirteen years a ɛyɛ tano so man hene ɛɛ nya ne baabi kɔɔyɛ ɛɛ akɔyɛ gidigidi mempene mente aseɛ na ne nyinaa no ɛkɔ wie sɛ ɛyɛ kwaku kwaate a ɔno ara bɔ ne ho manhene wɔ Tano so, na ne nkonnwa din ne Nana Kwaku Kwarteng a ɔtɔ so num. Ná ne fie din de Kwaku Asante. Ɛbɛgyee Tano so akonnwa yi bɔɔ so, kyerɛ sɛ wɔnte aseɛ ma Asantehene a kuro no yɛ ne dea no mpɛ dehyeberanteɛ ma ne mmɛtena ɛyɛ Tano so akonnwa so na wasom ne man. Abusua, asɛm yi de nsɛm bebree no ara baeɛ ma mpo no Akra bebree no ara na yɛhwereeɛ wɔ ɛyɛ ne gidigidi a na ɔreyɛ, ɛfiri sɛ na wafa mmeranteɛ bi a watɔ atuo de ama wɔn, na wɔn dwumadie a wɔdi ne sɛ, sɛ wo a ɔhwɛ na sɛ w'ani nnye n'amammuo ho, n'ahennie ho, ne deɛ hunu sɛ ɔne wo bɛko atɔ. Ɛno nti no, ɛma mpanyimfoɔ bebree a ɛwɔ Tano so kurom no tuiɛ. Titiriw ne ɛyɛ Ankɔbea hene, ɛfiri sɛ na ɔno na na Kɔtɔkɔ hene de eh, biribiara soa no sɛ ɛyɛ onyinam as acting president ɛma Tano so traditional council no na ɔnhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Biribiara bɛkɔ so tɔɔtɔɔ na yɛatumi anya adesebranteɛ no na ɔba bɛsuae wɔ manhyia firi kɛseɛ mu. Abusua, asɛm yi kɔpie mu wɔ court, parliament baa mu, supreme court baa mu, nanso na still no ara no na ɛyɛ Kwaku Asante, ɛyɛ Kwaku Kwarteng, na still no ara no na sɛ sɛ neɛ wɔyɛ ara na na wɔyɛ. Na na ne nyinaa no yɛ sɛ ɛyɛ Agyeman Badu, Dormaa Dikuro, eh, taa n'akyi. Tachymaeman hene taa n'akyi, a na wɔn nyinaa no rebɔ no kyidɔm sɛ nea wɔbɛyɛ biara a ɛbɛma kyerɛ sɛ ɔno ana yɛbɛgye no atom sɛ ɔno na ɔyɛ Tano so manhene no, wɔbɛyɛ. Na na ne werɛ afi ne ho sɛ, Ɛɛ, tumi wɔ hɔ yi, hmm, ɛwɔ bi na awie bi. Abusua, asɛm no kɔpue mu wɔ ɛyɛ Techiman Court, na yɛnkɔ mmra, yɛnkɔ mmra, yɛnkɔ mmra, yɛnkɔ mmra. Ɛnora na court de ne judgement baeɛ, na mo nyinaa no ɛyɛ mo asɛmua. Eh, court ahyɛ sɛ ɛyɛ Kwaku Kwarteng a ɔbɔ ne ho man, mma, eh, Samrane, sɛ ɔna ɛyɛ Tano so man hene no, court ahyɛ sɛ ɔnkɔdam afe na ɔne aban nko nhye, ɔnkɔyɛ adwumaden mfa nsom aban. Na ne bɔne nyinaa ne sɛ ɛyɛ tano so akonnwa ho nsɛnsɛm ne atutu asɛm a wɔredi wɔ kuro no mu. Na mpo no, wɔnyɛ manhene. Yɛn gazɛtee no, na ɔno abɔ ne ho safohene sɛ ɔyɛ manhene, na ɔtena kurom hɔ hyɛ fa yɛ nneɛma a amanhene ɛwɔ sɛ amanhene yɛ no na ɔno no tena kurom hɔ yɛ no ɛno ɛna ɛma yɛgyina so a yɛde ɛyɛ afe baako de ɛma no na ankɔbea hene a na ɔyɛ acting president ɛma ɛyɛ tano nso atena konwa ɛyɛ nana takyi ɛɛ ɔwoso adɔtɔ safo kantanka Abusua ɛɛ ɛne Ɔheneba Media edi nkɔmɔ. Nkɔmɔ no wɔn atwetwe nkɔmɔ bebree na na na na na ka nsɛm na na kyerɛ nsɛm mu yie paa na mɛsrɛ sɛ nkɔ baabi a tena ase na tie asɛm no mu yie tie nkɔmɔ no mu yie tie nea nti a egyina so ɛmaa court ɛde ɛyɛ Kwaku Asante akɔ afe ɛwɔ prison no. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie nananom nsɛm a.
Na yɛ Kano subin a ɛwɔ. Ɛfane sɛ ɛbono east ta no so asɛm na mɛka yi. Okay. Wofi akoma dan ɛkɔ takyiman no. Mm. Ta no so a ɛwɔ hɔ no. A takyi hɔ no ne yɛfrɛ hɔ atieku so aso.
Okay. Yɛnim sɛ ta no so yɛwura akɔ akura ɔdama mfie sɛ ni.
Mm, Nana Kwakuraa, bɛsese a mfeɛ bɛɛ ɛdu ne kakra ni. Ɛyɛ ne akyɛ.
Mm.
Du mmiɛnsa ni. Ɛne akyɛ.
ok yɛnya ne nteyɛ ɛfa nsɛm a na ɛkɔ so wɔ hɔ ahenni ho mma nso ahensɛm bi a ɛma ne homene so wɔ hɔ yɛni nkɔmmɔ no mfiri ahyɛseɛ no sɛ na asɛm no ankasa ne teɛ Yoo meda ase. Asɛm no deɛ ne tenten ne ne tiatia nyinaa ne sɛ sɛdeɛ mu sɛdeɛ sono a ta no so yɛ ɔpemsoɔ a wɔdi kan berɛ so ɛna ta no so bɛbɔ ade a yɛsoma bɛnwa na ɛberɛ bi duru yi ma yɛn nana baako bi a sɛbi ɔnyɛ no baabi koro ɛkɔfaa techiman ɔhene bi a ne yɛfɛ kumfia me ɔadamfoɔ wɔn pere sɛ ɔmpɛ sɛ ɛyɛ biribi a yɛfɛ sɛ ɛbono nkyɛ mpem nti nanan ɛda n'ani ɛde ne ho maa saa Kofi Amiano a na wɔpere ɛpono nhyɛmpem no. Na ɛkɔ akyi yie kɔfaa nsɛm bebree de baeɛ. Awerɛfi ho ara no ɔnuu ne ho sɛ sɛbe wɔde ne ho akɔ akɔbɔ baabi a ɛte saa. Nti wɔde kyɛwpa ɛbrɛ yɛn wura. opokuare a ɔtɔ so mmienu sɛ wayɛ bɔne wɔmfa ne bɔne nkyɛ no sɛ ɔba adwaatoa ɔba adwaatoa ɔtumfo opokuare a ɔtɔ so mmienu ɛde ne bɔne kyɛɛ no ɛbɔ no kɔkɔ sɛ wɔnhwɛ ne wɔnhwɛ yie na aduane a wɔamɛto no waberewa ne wakɔkora abokyea soɔ no ɛyɛ akyiwadeɛ ma wo Owuo kura adeɛ a nkwa ntumi nyɛ. Ɛrefi mu ara na Nana kaa baabi. Ɔkaa baabi no na meka sɛ nnipa bi a eh, wɔn nso wɔn nso yɛ ho akɔbɔ Techiman hene bi a ne yɛfrɛ no Dr. Biribi Kwakye Ameaw sɛ Kwakye Ameaw abɔ wɔn sɛ afutu hene. Ei, wɔn mu yɛ nya hwene koraa ne ahemu. Nokwasɛm nie. A Sɛ obi dɔɔ no so abɔ afutu hin a, sɛbe ne bokyea so na ɔdidie. Ɔnkɔdidi sɛbe. Ɔnidi ma modo so.
Wei na wɔn nso yan baabi kɔɛ ɛna ne wɔfa ase. Ne mmerante bi ne yɛfrɛ no Kwaku Asante. Ɔnso baeɛ a ɔsɛ yɛfɛ no kwaku kwaate na ɔtɔ so num owura yɛ ha adwene ankasa a mɛfa n sɛ me me baa so koraa no abɔ no kɔkɔ saa wampɛ sɛ ɔbɛtie na meka sɛ onyankopɔn mmɔburohunu mu yɛwura ɔpemsoɔ Onyame ma no nkwa daa. Yeah. Ɔma no nkwa daa. Ɛbaa yei waka akyerɛ me ɛne ɔman hemaa na na ɔwusu ampem hwɛ na monyɛ nka mmɔ mu na mommra mɛsom fɛfɛɛfɛ kama agya deɛ me wura ka akyerɛ me sɛ bɛdi n'ano nni Ɛberɛ bi duruiɛ mefrɛɛ abusua no nyinaa a yɛfrɛ sɛ nkuruwa so abusua nkuruwa so abusua no yɛyɛ fokuo baako baako bɛyɛ sɛ nson yɛn nyinaa kɔkɔhyia abusua fie mu na meka kyerɛ wɔn sɛ sɛbe nana kwaku yi adɔmboakye a ɔyɛ ɔman hene di kan ɔkɔ akuraa. Me wura ɔpemsoɔ se menhwɛ na me ne ɔhema yɛnyi nnipa na ɔmmra mmɛsom. Okay. Me wura yɛbɛto ase wɔ hɔ na yɛabɔ nnipa mmienu din yɛ a baako koraa deɛ ɔfiri mu maa ne wɔfa ase ne ba ɔno no na ɔne mo ahensɛm anaa nananom a na ɛwɔ mo mu fa na wɔn wɔ twaka bi. Dabi dabi dabi dabi dabi wɔn koraa so koraa na ɔbɛhyɛ deɛ wɔde ɔne konfi amea ka bɔ mu no mhm. wɔbɛhyɛ mu den mm. a ne kɛ sɛ wɔne ɛbɔɔ no ayi afutu hene no
ɔne bɛhyɛ mu den paa ah. ɛna no wɔfa ase so baeɛ so wɔn so n'akyi a na wɔn so ɛdɛ yi wɔdie mhm. ɔho ɛtumi mm. fɛ abusua nyinaa no wɔn tena ase a me nua yi ɛwɔ hɔ bie ɛde too wɔn anim sɛ yɛwura ɔpem so adawroma man hene a otu hɔ pokuware bɔɔyɛ ɛkɔfa nsɛnsɛm bebree bae yɛwura edi akyiraa firi high court akɔ appeal court akɔ supreme court akɔduru parliament ama parliament agye yɛ atom de ɛlɛ ato so wɔn nyinaa nhwɛ mi yɛn nyinaa nyɛ baako na obi a onim sɛ ɔsɛ fata sɛ wɔforo akonnwa no a ɛbɛyɛ papa no yɛnka yɛkyi mpira ho na wɔnya kwae bra na wɔmɛsom wɔ manhyia nokorɛ abusua nyinaa bɔ wɔn nsam Ɛda ase sɛ Onyankopɔn ahummɔbɔ ama matumi agyina hɔ ako ara do saa berɛ no a mede saa asɛm no ɛto abusua no anim. Ɛna meka kyerɛ wɔn sɛ me ma mo nam ase.
Yɛwɔ aseda bi a Otumfoɔ Nyankopɔn akyi. Yɛwura ɔpem soɔ. adaworoma wɔn na mommɔ mu nsɛm fa aseda nyɛ dɛn ɛma no medɛ menyɛ hwee ɛna wo a wote asisi yɛ soso bɔ nsɛm ma woaso ho ɛfiri sɛ ɛberɛ twaa mu no nkuro bi te sɛ ɛboɔ yam ne tuobɔdɔm no ne ade nnipa awuwu ɛwɔ ahensɛm no ta no so obi anwui ebi wui
ɛyi ɛyi hɔ no tuobɔdɔm ne boɔ yam ta no so obiara nwui nti mesrɛ mo wo na neɛ bɔ nsɛm ma ho ne yɛnyina yɛnyina nyɛ baako mm-hmm. ma bi ɛkwan ato hɔ obi a ɔpɛ sɛ wode wade srɛdeɛ ba no fa bra mm. na mefa nkɔkyerɛ me wura sɛ me wura gye woto mu a wɔsuae na wode aso. Sɛ amammerɛ kwan so ara na na mofa ɛde ayi de hyɛ mmeranteɛ ansa koraa na wabɛtena apatam abɛyɛ nsuaeɛ. Pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ faako a ɛte saa so ɛna mesan so de to abusua no anim sɛ mesrɛ mo ɛkaa aba biara no yɛwura ɔpem soɔ. ɛna abɔ
sɛ me mebɔ ɔka bi a ne mmom ebi a ɛka sika a meyi maa mo bi a mekɔ a mo mu bi di m'akyiri ɛne adade sɛ lɔya gye sɛn sɛ wɔyɛ dɛn mepamkyɛw pii menni mu yɛwura ɔpem soɔ ne ɛnim kwampa wɔyɛ dɛ wɔfaa soɔ mempɛ sɛ obi de dwene ato a bɛba na wɔde boa mu adeɛ ɛbɛka ho na wɔkyena sɛ wɔkyena akyi waka sɛ mekɔbɔɔ bosea ɛna mede baeɛ ɛna mede baeɛ yɛamfa ama me yɛamfa akɔnwa ama me anaa yɛde maa me koraa mede kuro no ne kuro no ɛfa kwa bɔne so agye me sika
woyɛ apɛ wo sika mempɛ ne saa wodowade sɛ deɛ ɛba fa hyɛ akonkɔtoa mmienu fa bra nso ɔkyena woyɛ adeɛ bi ɛnyɛ a ama manya kwan akasa wo ho ɛfiri sɛ mahunu bi ɛna mate bi soso abusua nyinaa agye to mu wei na baako de dwunato afiri nana tuo bɔdɔ man hene hɔ baeɛ ɛna baako soso de dwunato afiri sɛbe nana Konadu a n'ano yɛ ɔkɔ onyaa ne kra otu no kwan na nana Konadu deɛ ɛbaa yɛ n'asante hema adeɛ no wɔse mesi me nana ɛne akwasi safo wɔne bɔ yɛm hene ba mi ba mi fie ha na wɔn teɛ. Menim akwadaa no sɛdeɛ ne su ne n'ahobrɛaseɛ ne adese teɛ. Wɔno, mo mpanimfoɔ wo ne wɔ hemaa ne kuro nyinaa mo ntaa n'akyi. Na sɛ bi ɛso ɔma mɛso. Ɛda nyame ase, megye nsa no, bua mu adeɛ no deɛ. Wansom.
Mansom, mesuro.
Ɛwo kan yɛ nyinaa akyiri no, wɔn de bae. Wɔde bae. Okay.
Na mansom, mepaakyɛw sɛ me ne hwan. Sɛ wobɛsom.
Sɛ sɛdeɛ mu sɛdeɛ sɔn.

ne abusua mpanyimfo aka yɛ ti pira ho no ɛne ɛyii akwasi safo sɛ wɔno ɛna yɛnim sɛ ɛtunufo wɔbɛyɛ dɛ wɔbɛtie ama som so mpa yɛmfa nkɔkyerɛ yɛ wura ɛdi kan no nokwasɛm sɛ amammerɛ ne amanneɛ nti yɛ a na yɛahensɛm mpɛ pii no ɛbɔ sɛ nananom ayokofoɔ nana ahenkurɔ hene ɛkɔbɔɔ no so na ahenkurɔ hene frɛɛ ɛmeɛ kɔɔ n'anim ɛkɔbaa sɛ saa nnipa mmienu a wɔn nyinaa bɛsrɛ akonnwa no na nkura hia nim deɛ wɔn nyinaa kan yɛ sɛ onipa no mmienu nyinaa de sɛfo sɛ yɛ dɛn ɛɛ yɛdi akonnwa no a ɛsɛ fata ɛna na nkura hia de ne fiada nam na kyeame so de maa wɔn mmienu sɛ wowu a asɛm no yɛbɛduru sɛbi ewura ɔpem so anim. na tumi no bɛba no hɔ no mobɛyɛ baako
na moahwɛ ayɛ pampam som asom sɛbe tanasoman ama adwuma ahyia yɛn nyinaa yɛda ase ɛna wɔde de fiada ntam ɛma wɔn ɛna asɛm no bɛdu ma ahyia Yɛbɛduru manhyia so so no, ampanian paa saa na wayɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Obiara kaa sɛ saa nnipa no mmienu wɔ ho kwan sɛ di akonnwa no bie. Yɛn wura kaa sɛ, nnipa no a mobaeɛ Wɔn nyinaa nie. Yɛ sɛ ɔfɔkuo no yɛ nson. Ɔfɔkuo nson no, nyɛ wɔn nyinaa na ɛwɔ ha. Ɛna ɔtumfoɔ yɛ nsɛ. Ɛne mɛma yɛkɔ akɔhyia wɔn a aka no nyinaa na wɔn nyinaa bɛma anim. Ampaniampa wɔde ɔsɛ yɛ wɔyɔ. Ɛda a ɛbaa manhyia no nipa num fɔkuo baako baako enum na ɛbaa mmienu antumi anyɛ dɛn. Amma. Amma. Ɛna sɛbe wotumfo akyea me adaworoma. Wɔn da ama yɛwura sɛ fokuo num no baeɛ. Ɛna wɔsɛ yɛ monto aba. Deɛ mopɛ no no sɛ mo nyinaa gye atum sɛ wɔn mmienu nyinaa yɛ adehyɛ wɔ ho kwan sɛ yɛdi akonnwa no bi di a monto aba. Ampanampa yɛto aba no na emu mmienu akɔ afa ɛna mmiɛnsa nso ayɛ dɛ akɔ afa na otumfoɔ so sɛ saa na ɛteɛ deɛ ɛneɛ me deɛ dodofoɔ wɔ no mede me nsa ahɛ aseɛ monkɔ ɔma berɛ Yɛnkɔta no so nkuku suae. Nti wɔ asɛm wɔ ne yɛ afe bɛɛ mu. Afe 23. 2023.
October, mm, October 19th. Okay.
Ɛna ɛyi adwenkyerɛ yɛ abato asa. Adwenkyerɛ no so si 6 November same year. Okay.
Oh.
Ɛno nti no otumfo adaroma oyi na ne bu abasa.
Ɛne sɛbe Nananom akyea me ɛma yɛ kɔta no so. Mekusuae a nokwasɛm sɛ ntɛm biara mpie mu. Na mmom nea ɛbaeɛ ne sɛ ɛberɛ yi sɛ wieɛ na yɛde nana no kɔɔ tira baa tia bose kyire kuro no baeɛ no afei deɛ hu yɛ asɛ dɔm bi soso Ɛba.
Ɛba.
Ne dɔm no na yɛ nea a ɔdi ɛfa baako no anim a yɛfɛ no kwaku duruyɛ ɛne ne nkurɔfoɔ ɛne wɔn ne saa afutu hene a mhm. kwaku kwaate nkurɔfoɔ aka abɔ mu ɛba ahemfie hɔ a wɔkurakura atuo peepeepeepee ne adade a nokwasɛm nie sɛ meda otumfoɔ nyankopɔn ase ne otumfoɔ nyame kɛse ase a na apolisifoɔ nso bɔ mmɔden paa ta no so apolisifoɔ apolisifoɔ deɛ na wɔdi anim yɛ division commander na wɔwɔ takyiman okay.
ɛdu baabi dɛ kɛ sɛ aka me and you ɛne hɔ a wɔde adeɛ san hɔ Sɛ wo a wopɛ sɛ wobɛkorɔ so aba baabi deɛ sɛbi sɛbi sɛbi so a, Otumfo Asante Hene gya ase he na n'abu abasa wɔ amana to na de hia ɔne wɔn baeɛ no yɛbɛkyerɛ ɔbosom yɛ wia mu abuo ɛnneɛ wɔn duru hɔ ara na wɔn yɛ dɛn wɔn pem san yɛ. nankɔ bi a mahwɛfoɔ pɛ so wɔn te aseɛ yie ɛyɛ ɛfa baako no a. Wɔn anya akwanya amedi hene no. Ɔno ne ɛɛ futu hene no na wɔn de saa dɔm no baayɛ. Mipa aso pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Sɛ na na so wɔte aseɛ nso. Oh. Mo kɔ mɛnhyia nyinaa yɛ kan yɛ yɛ wɔte aseɛ sɛ wɔn mmienu na fata na nso sɛ bi yɛsi kɔm do okura mfɛnsa mmienu ne di baako pɛ na adi bi di. Na na pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɔte aseɛ.
ɔte aseɛ okay. a wɔkore nyame anim ni nyame na agye yɛn wɔn ba wɔn tutuo no bi wɔn mo tutuo na apolisifoɔ nso so ma wɔn ne short nyame adaroma etu anka wɔ biara ɛna apolisifoɔ yi edi yɛn akyi ne nana bu abasa. ɛne dɔm a ɛkɔɔɛ ne ka sɛ tuobɔdɔn man hene yi nipa ma wɔn bae ɛɛ kokofu ahyɛmade mm. no no kokofu kokofu ha wɔn man hene baako ɛbata kokofu ho kokofu asaman asaman kotihene ɛbaabi na nanu a.
Wɔn firi akyikyi ne bɛkyɛ nyinaa bɛtaa yɛn akyi maa biribiara kɔɔ so kamakamakamakama. Apolisifoɔ wɔwaa yɛn ara ma yɛyɛrɛ ɛfiri kuro no mu. Ɛduu berɛ a yɛbɛduruyɛ na sɛbe yɛnam nananom akyea me ne fokutire Mɛbu abasa so sɛ agya yɛ hwɛ na yɛde apatamsan ayɛ dɛn? Abrɛ yɛn wura. Abrɛ yɛn wura na yɛasrɛ nsuaeɛ. Ɛne yɛhu sɛ saa kwaku duruyɛ ne n'aberanteɛ baako a yɛfrɛ no ɛɛ yɛfrɛ no ɔkye ɛne nkɔfo de dede te sɛ deɛ akɔm aka nnipa binom ne adade mpere no soɔ ɛɛ ɛba ɛma nhyia ɛna otumfoɔ se mo nsa mo akyi ansa wɔn sɛ ntam da so ntam da so yɛde sika na ɛgye akonnwa no eh ahɛ wɔyɛ kosi mu eh, kosi mu sɛn wɔyɛ egyina na menka nkum mu asoboa no yɛ baa yɛ ansɛ sɛ ahyia bi o ma nhyia otumfoɔ yɛn sɛ Wɔapɔnte kɔmitii no kɔmitii no ayɛ dɛn? Ahwehwɛ mu. Na nokwasɛm nie, Otumfoɔ kɔmitii ne yɛn atena ase atie yɛn anum asɛm atie wɔn nso wɔn deɛ. Obiara de n'adansefoɔ ayɛ dɛn? Aba. A bere a ɛwɔ mu nka ɛno na yɛhwɛ anim sɛ yɛwura adaworoma. Deɛ kɔmitiifoɔ no hunuiɛ, akwanya bɛba mu na agya yɛhunu yɛn gyinabere. Ɛne na yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame. Na deɛ menim sɛ Otumfoɔ so deɛ Sɛdeɛ mu sɛdeɛ so na wɔayɛ Onyankopɔn, wɔde berɛ na ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ adwuma. Na ɛhɔ no deɛ deɛ wɔn bɛsi ɛno no ntoasoɔ de deɛ ɛɛ me since February nineteen sixty seven ɛna nananom yiyi me maame yɛ ankɔ beahene ɛwɔ ta no so. Akyɛ.
Akyɛ. Mm.
Anokwasɛm ni. Efi berɛ no ɛbɛsi berɛ yi a mekasa yi no, mafa susuampelie mu papapapapa. 59 years. Na ɛno ɛno nyinaa akyi koraa no, me Otumfoɔ Adahoroma. Onyame ma no nkwa daa. Wɔma a me werɛ nhow da.
Okay. Ɔhene susuampelie no wofaa mu sɛn na yɛde adeɛ a kɔɔto asɛm ahenni no ho ahenni no ho ɛsiane sɛ ɔtumfoɔ ka sɛ wabɔ yɛ ma hene no takyiman hene ne saa bɛrima a meka no asɛm sɛ siɛi kwaku kwaaten ne no nkurɔfoɔ taataa me sɛ yɛmpene ma man hene no yɛ dɛn nyɛ adwuma wɔ kuro no kuro no mu mekasa yi ɔman hena mekasa wɔdi kan na na kwaku yɛ adɔm boakye
ɔyare berɛ kakraa ɔyii me mena yɛ sɔre a meba manhyia soma bi a mekɔkɔ gyina sɛ beta no so mayanam mu ɛwɔ ɔtumfoɔ din mu high court appeal court supreme court mentumi nka ne dodoɔ wɔde wɔn akoma wuo faa no yɛsi yɛ mma kwan nnɛ mma kwan akyɛn ma mi nsie no so wɔn man hene otumfoɔ adaworoma wɔne ne lɔya na ne obi bu ahen asɛm no nante yaa kɔ regional house of chiefs kɔsi sɛ ebue a mebem sɛ Nana no yɛ ɔman hene prɛko pɛ, wɔsate otumfoɔ. Yɛ Gizek no wɔ National House of Chiefs. Wɔno ne ɔman hene a wɔyɛ ta no so hene.
Mpanyinam paa otumfoɔ adaworo ma wɔtaa m'akyi ɛma meyɛ dɛ mekɔsiɛ no sɛ wɔman hene kama ɛna mɛka sɛ ɛkɔduru baabi a ɔtumfoɔ ka kyerɛ me sɛ memfena si na mu nyɛ dɛn mmra ɛno ne yɛkɔkɔ hyiaeɛ a mefrɛ abusua nyinaa meyɛhia mede meto maa wɔn Me ne Nana Owusu-Ampem, Ɔman Hemaa no. Me nua yi, ɔka me ho bi. Sɛ wo a wonim sɛ ɔsɛ fata, fa fa wade srɛdeɛ bra. Ne yɛnhwɛ ntaa w'akyi, ne yɛmfa nkɔma yɛn wura. Nana, meka sɛ nnipa mmienu a wɔde baeɛ. Ne yɛhwɛɛ mu no, na Nana Kwasi Safo yi, de hyɛ brante, wɔn mmom ne nipa yɛn yɛnim sɛ Yɛtu no fo a wɔbɛtie.
Ɛne wɔn soso na agya. Mpanimfoɔ se deɛ ɔde bɔ dɔm ɔne ɔyina no kasɛ. Yɛne ɛbɛkyerɛ ɛma ɔtumfoɔ maa saa akwanya yi a nsuo a ɛkɔta no so ne ɛdɛ nyinaa ɛnso ɛba asɔre sɛ aka ɛɛ akwanya ebenya. Ɔhene baako no deɛ na mu nim sɛ wɔba wɔbɛyɛ akakabensɛm. Oo oh, nokwasɛm nie. sɛ ɔhwɛ sɛ ɔbɛma nhia koraa ne yɛ a ɔyɛ ɛne wɔn ɛyɛ no a zedwɛɛ kakra nokwasɛm ni asɛm no wɔ kɔmɛtiɛ no mu a ɛmpue yɛ ntimi ntim nka mu asɛm yɛka sɛ meka mu asɛm a yɛ kwa bi so no wafam ok ɛnɛ yɛnhwɛ yɛtee sɛ na mɔ foforɔ bi so sɛ ɔyɛ ɔhene o sɛ sɛ wɔ hɔ ne ade yɛni hɔ nkɔmmɔ no na ɛmfa me si mepaakyɛw deɛ ɛwɔ mu ne sɛ saa yɛ akwasi kɔ aten a meka sɛ toto biribi mmaa no sɛ kwakyia mmea o tekima akyene kwakyia mmea sɛ n'adamfo no wɔbɔɔ no afutu nwini no
kwakyia mmea o
ɛbɔɔ no afutu hene wayɛ ne ho sɛ ta no so hene ɔde kyiniɛ si ne so ɔde kyiniɛ si ne so
ɛduru berɛ bi a ɔsɛ da mu asi tekima hene ayɛ ɔyɛ biara wɔne gyina hɔ Ada mu asi. Me obi wu a mma kwan ma mo nyɛ ayie. Ɛɛ mo nyɛ sei, mo nyɛ sei. Ma no akasa ahyɛ nsa bɛma. Dabi. Ɛnyɛ saa.
Aboa no ano ware a wodi ni mfa mfa no nhwɛ asu. Mhm. Asɛm yi yɛakɔdi no wɔ ɛfiri high court a akɔpem supreme court mhm. eh, padbet de eh, eh, li ato so ankɔpia baabiaa takyima ɛha ɛna nana akufo ado ɛbɛgyina wɔn man yɛ nan mu ka sɛ ɛbono east wɔba bɛbua ano na ɛberɛ a ne yɛnyina wɔbono ahafa ne yɛwɔ sunwae no na kuro bi te sɛ tano so na nka regional house ayi no ho tuabɔdɔm na nka ho tano boase na nka ho sese deɛ wɔn ayɛ dɛ yi wɔn abɛka ho bi a wɔn nyinaa kɔ regional house which is adɛn na woyɛ deɛ baabi a ɛte saa metunufo biara wɔantie afei dako agya akɔkora makɔ afuo mu aba Dɛm ti ara sɛ dede wɔ abɔnten. Nkɔtenkɔte a kwaku kwaaten asesa nipa agu kaa mu akɔ takyiman a asɛmbere man a wɔwɔ kurom hɔ koraa ka ho bie akɔ takyiman hene hɔ sɛ sɛdeɛ mu sɛdeɛ so na yɛwura hyɛn asoma ɔkan no wɔn mo nfa nyɛ adwuma ndɛ nfa nyɛ adwuma kyena ei. supreme court appeal court eh, eh, parliament wɔmfa nyɛ adwuma mhm. wɔn mu de tɛkyima hena na wɔn bɛyɛ dɛn wɔn bɛsom no ne yɛ mu hyii me sɛ kwaku kɔ aten woyɛ nipa sɛbea mu sɛbea so na wakɔ sukuu akɔ eh, wini ba university awie awie wabɛyɛ headmaster wasan nso akɔ office mhm. sɛ education officer a ah, wonim papa de bɔne ade na woyɛ wode wokɔfa asɛm wɔ sɛ di aba mefrɛ no kan sɛ twe san neɛ woyɛɛyɛ no twe san na ɛyɛ musuo
sɛ ɔyɛ ɔhene abira nyɛ ɔhene wɔdi kra ho sɛ ɔhene na wonyɛ ɔhene na mɛka kyerɛ nipa yi sɛ meme nana a sɛdeɛ mu sɛdeɛ so ata na so wɔbɛkyekyere wɔbɛkyekyere kuro no ɛnam yɛwura ɔpem so wɔbrɛ so mobaa sɛ mobɛpɛ baabi atena no ahinkorɔ hene na ɛde mobaeɛ me nana ka kyerɛ m sɛ moaba masata no nso ama mo anom mabusa mo amanneɛ mowɔ akwanya mowɔ akwanya nsuo ha nyinaa mo ɔkɔ asɛ mo yusu sɛ deɛ mopɛ na mmom tano nsuo no adwene wɔ mu no deɛ bɛpa kyɛw mo obiara nkɔ wɔn ho ahɔhoɔ obi a waba hɔ wusua kyɛ nana deɛ nana de tae akyire ɛde ma hamɔn no no na ne de deɛ deɛ ɔde bɛ nie twɛn twɛn firi ho na na ne kan no anim ne anim a ɛnam so sɛ saa deɛ a ɛɛ otumfoɔ aso ada adaworo ma na ne obi bɔ ahennwa yi ne sɛ ne lɔya no no mesrɛ a ghana yɛde kɔ nso hire bi wɔn ayi obi ntumi mmɔ ne ho n'ani sa ne ho safo hene sɛ madi kra mu sɛ mem yɛ kuro bi so hene woyɛ afutu hene ma takyiman traditional council wonyɛ ta no so hene wonyɛ ta no so hene ɛsi sɛn na na deɛ wosa bɛka sɛ woyɛ wosa yɛ ta no so hene wo na biribi si kuro no mu a wodi anim sɛ obiara ka sɛ Wɔyɛ ise pa hwan a mo mo taataa na pene kunu a me ho ya tre te me mpem bebree so mo bekum yebe yebe kume me pa cho ɛyi no yebe bɔ ama mo atie bi so ho ɛgya ba de adin a na ma bɔ me ho adwa kakra ɛwɔ mu a maba na maba ɛne ne asɛm no nyɛ nkora asɛm dabi dabi dabi tina ma suro kura wɔ mu kata hie
Nokwasɛm ni, mebɔ ɔta no so no, mesrɛ moto na mede akɔ afuom. Sɛsi a mekasa yi, kube mhm. a nka menni yɛ koraa no, nka kube bɛyɛ 2000 3000 deɛ wowɔ nka mewɔ wɔ asuota no ho.
Okay. Da ko na polisi panyin baako frɛ me ka kyerɛ sɛ nana moto ade kɔ afuo mu hwɛ yie gyae fa moto bio fa moto nkɔ bio
ɔhene ɔkaa saa da na mebɔ na mpɛ baabi tenae
ɔho anokwasɛm nie asɛm no court uh, eh, sunya high court ɛndɛ wokɔ ano yɛde ahɛ da Ɔkyena kwa ne ɛde ahɛ da. Adehyia ne ɛde ahɛ da. Wɔn nyinaa mamfa wɔ sɛ so nwura mu bi. Nananom tena ase hu sɛ ɛnɛ nwoma sua ne awurade abɛbɔ adeɛ. Na yɛwɔ baabi a ɛfrɛ hɔ ɛmi nkwanta. Ɛmi nkwanta. Ɛmi nkwanta. Asase tam ɛda hɔ no yɛde ma wini bɛ university na wɔn yɛ university ɛwɔ hɔ ɛwɔ hɔ ɛnfa ma yɛn na esan sɛ kuro no yɛ sɛ bi ɔpemsoɔ ekuro. yɛmfa wɔpem so din ɛmfa nto saa university no so mepaakyɛw na na kwaku yi adɔ boakye a na wɔyɛ ɔman hene ɛne ahinkuro ahene a wɔnyɛ baabi ɛkorɔ saa nana no mu mmienu ɛka kyerɛm sɛ sɛ nipa wu a ne ka kyerɛm amporɔ ne yɛ ɔte asefoɔ ankɔbea hene hwɛ sɛ nya biara no saa asase no deɛ ɛbɛyɛ university asase ɛnokorɛ nyame anim ni mede ho asɛm mene nana kɔku yɛ dɔn bɔakye nya no agya asɛm no kɔɔ court kɔban de sɛ asase no yɛde kra de ama university mo obi amfa ne nsa nka kwaku kwaten ne aberanteɛ bi a Sɛdeɛ mu sɛdeɛ sɔn ne ho mmɔ ne ta no so kuro no mu koraa
wɔmmɛn ho koraa wɔmmɛn ho kuro no ho koraa hmm. sɛdeɛ mu a ne papa deɛ ɛfiri kyenkyeman ɛne wabɛware ta no so ɛne wakɔwo wakɔfo ɔbaa bi firi eh, mo

Sunyani High Court. Ɛnɛ yɛsɛ bɛbue asɛm no na ɛnɛ gyɛɛgye no wɔbɛtena akonnwa mu a wɔsɛ atransfer bi ɛkɔsi sɛ naano ibaa sɛ sɛ yɛde asɛm no ɛbono is ɛnya regional capital wɔ tɛkyima nti ɛhɔ ne yɛdi asɛm no nokorɛ nyame no sɛdeɛ ɔmo si taataa me no nti ne yɛnya meɛde mbɛyɛ ha nam nti no Me mentumi nkɔ. Ɔhene yɛbɛtoa so na um, kuro no mu no woteeɛ Kwaku Kwate no baayɛ ne ne nkurɔfoɔ yɛ saa nneɛma no wotee sɛ bi a wɔn mu bi ho kaeɛ um, pere bi baa mu.
Mepaakyɛw dabi dabi dabi dabi.
Suro na na ɛwɔ hɔ. Suro na na ɛwɔ hɔ. Ekosi na anwi. deɛ na ɔyɛ akɔm hene ɛmɛ korɔ no wasɔ anɔpa ɛkɔ afuo deɛ ɛte yɛn sɛ etu akasa no oh. amerɛwu na ɛno ho nkyerɛmu kakraa mɛkyerɛ ne sɛ mewɔ fie awia ɛnam te sɛ nkwadaa ne ntonturaa ɛboro mu afei mfomi nsanta wɔ so yɛ announcement sɛ akwam he na na wɔsu kɔkɔ yɛtu no afiri akonnwa so ɛnam sɛ ah adɛn deɛ na asie ɛnam soa me ɛkɔ frɛ mfomi nsanta no baeɛ wɔbɛɛ ne yere na ɛbaeɛ ɛne wɔ so wɔmi kuna tu kwae mewɔ hɔ na wɔhemaa mhm. a ah, na sɛ wɔba panin a wɔn a ɛwɔ ɛɛ ɛkwamu abusua no ho ɛbaa sɛ ɔpɛ so ɔyɛ announcement bi ɛnam sɛ deɛ menim menim mu wɔ sɛ ɔmenim mu na aberante kɔɛ bi so wɔn nso nyameɛ hunu mɔbɔ ama akɔtena us ne wɔn nso aba yɛfrɛ no akyɛmpɔ oduodu wɔn nso wɔn bɛtumi nti wɔn na ɛyɛ announcement no na msi o na mesoma me yɛfrɛ ɔhemaa no ma ɔhemaa no ɔbaa panyin no ɔbaeɛ na ɔbaa panyin no baeɛ no na mesɛ asɛm ama teɛ nie ɔsan me na mema wɔm ɛyɛ saa deɛ no na mesɛ na mpatwɛ ɛyɛ no kwan so a sɛ wonim sɛ me ne aten president mata no so traditional council asɛ bɛɛ na asi a meteeɛ a mantu ho anammɔn a. a ɔkɔyɛ ho announcement. a ɔkɔyɛ ho announcement. abɔ ntontura mu nam nam nam etia ɛkɔ tia ɛbɛ tia yi. ɛyɛ ne kwan so a ɔbɔ polisi amane ɔsi dɛm sɛ na ɛyɛ ne kwan so a mate mɛfrɛ mu mmienu nyinaa no mahu asɛnko a asie ɛda a mehyɛɛyɛ afanu nyinaa bae na na wɔsu kɔkɔ a nyame ma no baabi a ɔkɔdwoɔ nna wɔne no dɔm bae ɛne ɔbaa panyin ɛnso ne n'abusua panyin paul ɛne bɔga no a meka sɛ yɛfrɛ no kyampoduodu no wɔn nyinaa bae ɔbaa panyin no so ɛɛ mɛma kyampoduodu na bɛkasa wɔso oh, memmere nti nana ma me na awɔtwe wɔsɛ kwan a na awɔtwe na awɔtwe no atoa so bɛyɛ sɛ mprɛnsa afei deɛ mete yɛn sɛ wɔkɔtwa dwan de akɔ akɔma afutuhene no a wɔyɛ tɛkyim a ɛfutu nyina so wɔtum ɛna wɔn nso so ɛɛ nana osu kɔkɔ ɛnso kɔsi akyeame so ɛde kɔmpire brɛ me sɛ wɔn agu n'anim ase sɛ ɔte akonnwa soɔ na wɔn ayɛ biribi a ɛte saa ɔbaa panyin no sɛ ɔnyɛ dɛ ɔmma nnɛ ɛmma kyena na ɔno deɛ deɛ ɔnim no ɛne kwaku kwa aten na ɔyɛ afutu hene ma tɛhyima ahene no ɛnam sɛ mate ɛna ɔsa mefa sɛ mepene so ne me mpanimfoɔ pene so sɛ sɛ afra sɛ ɔmo mma deɛ a ɛne ɛne sɛ na na ɔsi kɔkɔ ne ho sɔn. asɛm biara ni hɔ. asɛm biara ni no. ɛna nsɛm nyinaa boa yɛ kɔkɔ bu kɔ ɛbɔn nsiw gyina ha so esi so a wɔn ka ho asɛm wɔ hɔ. mira ɛyi kɔɔto hɔ nsɛm no deɛ ɛɛm deɛ mo yii ne ma no kɔɔyɛ yɛn ne ne bɛdi ho nkɔmɔ na deɛ esi hɔ wɔtwa akyerɛ na ma maame misa afei ɛkɔbaa ne sɛn na ɛkɔɔ kɔɔto yi wɔdze asɛm yi wɔn twɛ kyɛɛ. wɔn twɛ kyɛɛ ɛne koraa no fie bɛ mmienu deɛ. ɛdi. ɛdi ɛne sɛ ɔkɔ afuo mu a wɔn akɔdi ne dɛma kunu te sɛ si asɛm no wɔ aban nsɛm mu a yɛare ma de nnipa no bi nti no kɔɔto hɔ asɛm deɛ mentumi nka hɔ asɛm na naanoe na ɛbaa sɛ ɛnora yɛfrɛ contempt no mhm. one deɛ wɔn ɛse sɛdeɛ mu sɛdeɛ so no a Wɔkyea me anum asɛm yɛmfa nyɛ adwuma, High Court yɛmfa nyɛ adwuma, Supreme Court yɛmfa nyɛ adwuma, na eh, Parliament so wɔmfa nyɛ adwuma no. Ɛna asase no a meka ho asɛm so sɛ ɛnwɔnhye da soɔ, mhm. nanso so Wɔmma kwan ma wɔtwitwa nsaase no yɛ dɛn ɛtɔn wɔ berɛ a wɔnni ho kwan sɛ wɔyɛ ta no so hene no. Yɛfrɛ asɛm no wɔ Techiman High Court ɛna mema me nua yi sɛ wɔnkɔ nkɔsi n'anan.
Nti ɛbɛɛ saa berɛ a na wɔfrɛ m sɛ nana deɛ ɛsima kɔfrɛ ni o nti sɛ hɔ no deɛ bi a menyɛ ama no wɔno so ntoa so ɔbɛtoa so wɔ hɔ abusua wɔhene ba media so ni Enti yɛne deɛ ɔkɔɔeɛ wobɔɔ no diberɛ no koraa dwantoa dwantoafoɔ hene yɛne ɔno nso ɛbɛdi nkɔmmɔ nti mmerɛ adama yɛsaa mu akɔ aba wo na akɔɔeɛ na ɛmu asɛm te sɛn mote nkra no sɛ mo mmra anaa mo a na da no moyɛ sɛ mbɔkɔ na deɛ kɔɔto wɔ waka akyerɛ mo
Medase bru. Wei deɛ bɔkɔɔ mpanyin se sɛ nka panyin kasa wie a na nsuo asa. Nanso wabisa me deɛ na ɛsɛ metumi poro me menom kakra. Deɛ na na atifi adure deɛ ɔmmere kakra nti soma no bebree me na ɔtaa soma me. Na ano na ɔbɔ me amanneɛ sɛ menkɔgyina n'anim wɔ saa asɛm yi ho mmra. Mekɔduruu hɔ, me deɛ hwee ansi. Yɛfrɛɛ asɛm no maa mepagyaa me nsa sɛ me ne wabɛgyina Nana anim, ɔne Nana Hemaa. Nti gyɛɛgye nkasaeɛ mu, na nnipa no nam bɛn nson woyi nsia firi mu sɛ wɔn ho nni asɛm nti wɔmfa wɔn ho nkɔdi.
Na mmom ɔhene no a wayɛ aso brakyeɛ no a Ɛnam no so ama kuro no ani adan abutu no, mmara nsɛm kyerɛ sɛ ɔkɔtwere dabampono akyi afe baako. Ei, yɛgye di nana. Saa.
Deɛ kɔsi yɛ ara no. Me ba, yɛnkyerɛ mu yie. Ebi sɛ, me first time a mate sɛ yɛgye di nana nie. Yɛnim sɛ buroni sɛ ɔyɛ self-claimed. Ɔno na se ɔyɛ ta no so hene abere a nananom nyɛ ntuomu. Yɛwura Asantehene a hɔyɛ no dea nso koraa nim ho hwee. Enti moduru kɔɔto no, um, yɛafra asɛm no, yɛyi mu nnipa nsia afiri mu. Ɔno yɛmmisa no kosa biara ma wɔanyi ano, wɔanyina adaka mu.
Baabi a wɔte no, yɛwɔ baabi a wɔn a Complainants tena ɛna defendants tena. Ɛso tena. Yɛkyɛɛ mu ne me tena complainants tena berɛ. Berɛ yi no firi mu no, me deɛ charges sɛ menim deɛ. Mhm. Nana no nyɛ ɔhene nso wɔnye ntum yɛ a meka sɛ wɔnye ɔhene. Wɔnye ntum fi sɛ bere tiawa bi mu wɔn atumi si ɔbaa panyin ɔyɛ ɔhene maa wɔta no so. Ah. Sɛ wonyɛ ɔhene a wobɛtumi akɔsi ɔbaa hema. Baako no no. Deɛ ɛtɔ so bio, ɛnkyɛre koraa wodi bayerɛ afahyɛ. Ɛwɔ hɔ, ɛwɔ Tanɔ so. N'ano bayeree a ɛbaa yi, wɔadi n'afahyɛ wɔ hɔ. Ɔno adi ne deɛ. Saa.
Deɛ ɛtɔ so bio, ɛnkyɛre biara wɔno asi nifahene, obi abɛsuae as nifahene akyerɛ no ama no asɔ mu. Afei, Tanɔ so yɛ Asante. Deɛ menim sɛ yɛdi adɛɛ. Nso Ɛduru berɛ bi a ɔse adamu asi yɛ a ɔno na de saa ɔhwɛ saa nhyehyɛe no so ma adamu no yɛ adwuma wɔ tano so yɛ a nananom ne no aka ho asɛm a ɔntee ne ho ase ɛna nsasesɛm a nana kaa ho asɛm university asase ne adeade aberanteɛ kudwo yɛ a meka kura meka sɛ yi wɔsi dan no bi ɛbɛn saa university asase no a Anka eyi sukuu asase a obiara nni so tumi no. Na sɛ wohwɛ mu ɔkyɛlɛngye otumfoɔ no amu. Wei deɛ sɛ ɔyɛ ɔhene. Ɛna sɛ bi wohwɛ no so a wɔnyɛ nipa bi titiriw biara fi sɛ. Na ne mu oduro biara bi.
Saa. Na ne sante hene bɛtwe. Wɔmfiri kuro no mu.
Ɛna wɔnni dibere biara nso wɔ kuro no mu. Nso wɔagye kuro no abɔ no bo. Yɛ a sɛ wote si w'aso ase a. awudisɛm a ɛkɔ so no wɔn na ɛda ano wɔafrɛ nipa tua wɔn ka to tua ama wɔn kyerɛ wɔn tuo to ɛma wɔn didi nkwasi asɛm wɔ kurom hɔ nti ama kurom hɔ kɔ no ayɛ hu mi a mete ha mi ne wo kasa yi koraa no sɛ mekɔ kurom hɔ a ɛyɛ bere bi ne bere bi ansa na mɛtumi wura kwan so a wotete so a menam ho adi ɛɛ wotete ne nyinaa so yɛ saa kudwo ya nti mo bisa mi ana kakra mi nim fa ho. eti kóòtù bisa no saa charges yi. Ɛm sɛ yɛwɔ wɔn sɛ yɛbɛbisa wo ɛɛm are you guilty or you are not biribi saa kɔɔ so yɛbisa yɛbisa no ma wɔyi ano. ɛnora no deɛ ankɔ so saa ɛfiri sɛ nsɛm no wɔn adi akyɛ okay ahyɛ aseɛ bɛ mfie mmienu ne kakra ni mm. nti saa nsɛm a wɔbisa yi nyinaa akɔ so akɔ so dada nti na ɛnora no ɛyɛ final judgement okay. yɛsi mu sɛbi eburu nananom mo ne mu a wɔyɔ go ne ho. mepa ɔkyɛw
mewɔ ade a m'ani ahunu na medi ho danse meka sɛ m'ani hunu yɛ a ɛnyɛ nokorɛ na mabɛte hmm. na mu deɛ mhu yɛ ne sɛ ɛberɛ a yɛkɛɛ sɛ yɛmfa no nkɔ no mhm. wɔn yii ne ntoma ɛna na wɔteateam sɛ yɛde no kɔtum a wɔbɛwu na sɛbi sɛ wɔyɛ gu no ho no deɛ Me na me nso mebɔ me ho adwaa bi. Fi sɛ na Nowusu kɔ kɔkɔ di asɛm di ebim no, na deɛ kyeeɛ na wɔn kɔbuu no tuo. Nti me nso mekɔ gyinaa nananom anim akɔdi bim no, na ɛsɛ mbɔ me ho adwaa.
Nti me firi hɔ gyaa wɔn ntɛm paa.
Ɛneɛ
me kyɛɛ kisi a wabutu hwi no. Ɛsɛ ɛsɛ wɔahwɛ koraa me yamfo na nkɔhyɛ mu mpo. Na me yɛyi ne ntoma no ase me na me korɔ no. Yɛyi ne ntoma no na ɛgya me faa akyiri hɔ dinn nenam hɔ ne ho ara na ho nam foro bɛka ɛti akoma dan nam bɛhome yɛ wow wow yɛate ɛno koraa ka ho bi na ɛma yɛgye bum sɛ daabi na ankɔ bea aba kuma sɛ deɛ a yɛntu mmirika mmra ne hɔ ɛfiri sɛ yɛ first time a yɛde ti bi dani sɛ kɔɔto dan mu ɛhɔ a yɛyiyi ne ntoma Sɛ yɛmfa no nkɔtwene mu, wankɔ bosome wankɔ boso mmienu ɔhene wopɛ sɛ ɔkasa mm. meba mame ma wo nkasa bi mm. wada makasa eh, mepa kyɛw mhm.
sɛsiaa no nyame pa lɔya a ɔkɔgyina yɛ anan mu no mhm. mede ne nɔma bɛma ho na ɔno adi nkita ho meda no ase sɛ ɔkɔgyina hɔ di dwuma so no te saa no wɔka ne pain ka ne ta sɛ sɛdeɛ mu sɛdeɛ so na wɔyɛ gu no ho berebereberebere wayɔ wayɔ agorɔ
ɛna anɔpɛ so koraa me nkɔda yi bi a wɔn hwɛ mo eh, ntintanfidie so ntintanfidie nkora so waka sɛ wayɔ wayɔ agu no sɛ adeɛ na nana ayɔ ne kɛ sɛ nana ayɛ dɛ wayɔ
abusua wei ne nsɛm a ɛyɛ ankɔbea hene ɛde ɛtu dwa na wasan akɔnfɛmi ama yɛn sɛ Immediately a judgement no baeɛ ara pɛ na ɛyɛ Kwaku Asante abusuafoɔ mo anim a momfa nkyɛ me ɛne no guu ne ho dwonsɔ ne tiafi sɛ nam ne nan ho ara ni na abusua na awerɛho. Ɛfa bi nso no na ɛyɛ anigyeɛ ɛyɛ nkunimdie ɛde ma Asante ɛde ma Sikadwa. Mma mo werɛ mfiri sɛ Sikadwa tumi te ase na wei ɛnyɛ kɔkɔbɔ. nkɔm a ɛyɛ dɔm adi kuro. Na ne titiriw no nkɔma saamudua a wo nso no wote sampa na wobɔ wo ho safohene sɛ wo na ayɛ sampa ma hene no mmerɛ no nso ma wo sɛdeɛ nnonsia bɔ mprenu da koro no wo no nsia deɛ ɛbɛbɔ sɛdeɛ Kwaku Asante deɛ abɔ no. Aha ɛyɛ sikadwa. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe to channel no na wa click notification button no. Sɛ wonyɛɛ a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde update biara no yɛde bɛtom a, wo nso nsa bɛtumi aka bi. Meda mo ase sɛ monya aberɛ ɛhwɛɛ me.